Dan il-programm huwa adattat għal kull età. The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Gozo, Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc, Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija, u l-Kunsill Malti għall-Arti. Fost dak li l-gżejjer tagħna huma magħruf għalih hemm l-ammont ta' knejjes f'konċentrazzjoni żgħira ta' art li għandna. Il-gżira ta' Għawdex li għandha mal-50 knisja tattira leha mhux biss il-Maltin devoti imma numru ta' viżitaturi kull sena. Infatti, it-turiżmu reliġjuż sar niċċa ta' turiżmu illi dejjem qed tikber. U ngħiduha kif inhi, il-knejjes tagħna mhumiex biss binjiet, imma tempji bi storja, mogħnija b'xogħlijiet tal-arti li ma bħalhom, u b'arkitettura li tirrifletti l-istorja tagħna. Għawdex issib kemm knejjes minn b'arkitettura barokka tas-seklu sbatax sa dik neoklassika. Issib minn kappelli żgħar u intimi sa knisja b'koppla li hi fost l-akbar fid-dinja. Illum fir-Rabat żort il-Knisja Kolleġġata ta' San Ġorġ li għadu kif sarilha restawr dan l-aħħar. Knisja kolleġġata bi stil barokk li tiġbed lejha tista' tgħid nofs ir-Rabtin li huma devoti ta' San Ġorġ. In-nofs l-ieħor imbagħad huma devoti ta' Marija Assunta. Illum ġejt inżur il-Katidral ta' Santa Marija Assunta, katidral li qiegħed ġewwa ċ-Ċittadella, famuż ħafna mal-Maltin, imma l-Għawdxin sintendi li huma devoti jiġu hawn għaċ-ċerimonji, għall-quddiesa li jkun hawn regolarment. U jiena ġejt inżuru għax anke hawn ħafna xogħlijiet tal-arti li wieħed sabiħ li japprezza meta jkun qed iżur il-gżira ta' Għawdex u ovvjament li għandha l-katidral tagħha. Ma tistax ma tammirax il-kapulavur tal-pittura ta' din il-koppla illi hija ċatta u tiddistingwi l-Katidral ta' Għawdex proprju għalhekk għax huwa katidral mingħajr koppla, imma meta tkun ġewwa permezz ta' din il-pittura inti taħseb illi hemm koppla. Din hija l-patruna, Sant'Ursula, l-patruna tal-gżira ta' Għawdex, u hija wkoll il-patruna tal-istudenti, għaliex l-istorja ta' Sant' Ursula hija waħda interessanti ħafna, kienet Ingliża fi żmien il-300, 400, kienet vjaġġat għall-Ewropa u mbagħad marret lejn l-Ażja u reġgħet ġiet lura l-Ġermanja fejn imbagħad kienet ġiet maqtula ma' tfajliet verġni l-oħra, imma li kellha Sant'Ursula kienet illi hi kellha din il-ħaġa li titteduka lin-nisa. Immaġinaw f'dawk iż-żminijiet patruna bħal di, mara li taqbeż għad-drittijiet u biex tippromwovi l-edukazzjoni għan-nisa. Issa l-gżira ta' Għawdex kienet iffortunata illi takkwista r-relikwa li hija parti mill-id tagħha li qiegħda fis-sider, fil-parti tas-sider ta' din l-istatwetta. Hawnhekk ukoll għandna r-relinkwa ta' Papa Piju d-Disa' li huwa importanti ħafna għall-Għawdxin għaliex kien hu proprju l-Papa illi Għamel lil Għawdex ikollha djoċesi tagħha għaliex qabel kienet ma' Malta, tagħmel ma' Malta, imma mbagħad Papa Piju disa' għamilha d-djoċesi tagħha. Din hija l-istatwa ta' Santa Lusida, li fil-fatt tinsab ukoll ġewwa l-Katidral ta' Għawdex. F'Għawdex hawn ħmistax-il parroċċa, però fil-Katidral biss issibu relikwa ta' qaddisa femminili, il-bqija l-oħrajn huma kollha maskili. Hawn qegħdin ġol-kappella tar-relinkwi illi s-saqaf tagħha għadu kif ġie mpitter riċentament. Is-saqaf tas-sagristija tal-katidral ġewwa Għawdex ġie mpitter fl-1880 mill-artist Domenico Brusci, The Triumph of Faith, iġġib l-isem. Hawnhekk hawn il-pitturi ta' tnax-il appostlu. Dawn darba kienu l-proprjetà ta' Father Albino Menville, illi kien l-aħħar Gran Prijur tal-Ordni ta' San Ġwann f'Malta mill-1750 ilhom. U minn dan il-Katidral tiġi ċċelebrata il-festa ta' Santa Marija kull ħmistax ta' Wissu, li ilha tiġi ċċelebrata minn tal-inqas 700 sena u għal ħafna minnhom kienet iċ-ċelebrazzjoni prinċipali ta' Għawdex. Fiċ-Ċittadella baqa' li x'niskopri u llum ħa niltaqa' ma' Raim Bajada minn wirt Għawdex. Żagħżugħ li twieled barra minn xtutna imma ġie jgħix Għawdex ta' ġuvnott ċkejken u jħobb ħafna l-wirt kulturali u t-trankwilità tal-ħajja Għwdxija. All right Ryan, kif inti? Tajjeb. Eh, allura li ħanara dawn l-array shelters imma wkoll is-silos li hemm fuq. Ekku. Jarawhom ħafna nies is-silos. Ħafna nies. Vera? Eluf ta' nies. Jiġu għalihom. Eluf ta' nies kull sena jiġu. Jina mhux ħan ngħidlek, ma kontx naf bihom. Okay? Issa llum. It's a hidden gem. It's a hidden gem, eżatt, proset. Issa llum ġejt narom ukoll. Warajk, mela l-ewwel ħa ngħaddu minn dal-air raid shelter illi tħaffer fi żmien il-gwerra sintendi u kien wieħed mill-akbar shelters li kienu jfittxu n-nies tar-Rabat hawn taċ-Ċittadella Għawdex. Ovvja bħal kull air raid shelter għandu il- haunting feeling tiegħu hux, imma indukrat sabiħ bid-dawl, ġifieri ma tkunx għalfejn tipprenduh sabiħ ħafna bil-fatti, għax issa dħalt ftit shelters differenti ta' madwar Malta, allura qed nieħu idea ta' x'qed inkun qed nistenna. X'għandu partikolari dan? Dan ix-shelter għandu 32 rooms, cubicles. L-kbar. Il-gvern kien ħallas biex titħaffer il-biċċa tan-nofs, però n-nies iridu jħaffru their own rooms, jiġifieri l-kmamer tagħhom bil-flus tagħhom. Ehm, kollox ix-shelter kien jiswa xi 1000 sterlina. Dak ehm, iż-żmien. Dak iż-żmien. Ħafna, eh? Fin-1941. Eżatt. Tħaffer. Illa, u fih ħafna kmamar ma Mawx ħafna shelters li fihom f'ħafna kmamar sa fejn naf. Ekku, wieħed eh, mill-ikbar fawdes. Wieħed mill-ikbar hux fawdes, xejn narawhom ftit. Ġifieri daw kienu jkunu dar eh, il-kamra privata ta' tan nies jew inkel ta' xi ħadd partikolari. Il-kamra privata tal-familja. Tal-familja. Tal-familja li ħalset għalija. Ok. Però kellhom xi restrictions ukoll għax pereżempju ma stawx jagħmlu bibien. Le. U il-gvern ta' dak iż-żmien il-gvern Ingliż kien jipprova li ma jkun hawnx daqshekk kumdità li n-nies jibqgħu hawn isfel. Għaliex hawn isfel billi kien spazju magħluq ħafna iktar mart, mart eżatt, mart u l-kondizzjonijiet ma kienux mill-aħjar u kien the closed space. Allura kienu jippruvaw ma jkunux daqshekk kumdità hawn isfel. Bejn gwerra u tħossok safe u l-kumdità tagħżel li tħossok safe, hux vera? Mixja qalb dawn it-toroq dojoq taċ-ċittadella, tipiċi ta' belt medjevali iffortifikata u tkompli tiskopri aktar irkejjen. Ġbidna lejn ix-xlokk għall-bastjun ta' San Mikiel. Mela hawnhekk hawn Qed nara dan il-Gunpowder Magazine, smajt bih u ġejt biex nara. U l-hemm ġewwa il-Grain Silos. Issa jiena tallimt is-sena l-oħra illi bħalma l-assedju l-kbir hija xi ħaġa kbira għall-ġrajja ta' Malta u ta' gżiritna, għal Għawdex l-assedju tal-1551 meta fil-fatt it-Torok ħatfu u ġbieru lil Għawdex u dak iż-żmien il-Gran Mastri iddeċidew li jimmodernizzaw il-ċittadella u bekk da li ħanaraw illum, vera? Eżatt, proset. Ġibi dan ta' żmien il-kavallieri u kol il-gunpowder. Eżatt. Imbina fis-17th century, ma nafux eżatt id-data, però imbina fuq din naħa ta' ċittadella għaliex in-naħa l-oħra kien iktar prone to attack. Allura kienu jibnu fuq in-naħħa fejn il-gunpowder ikun safe. Eżatt. Għax għall ħares. Jekk jaqa' xi ħaġa hawn jisplodi kollox. Eżatt. Ok. U daw? Dawn huma replika tal-gunpowder barrels. Ok, ġibi jekk kienu jżommuhom il-gunpowder. Xi ħaġa. Jimlew il-kanuni. Eżatt. U xek. U issa se naraw naqra kanuni isfel ukoll. Irrestawrati wkoll. Tajjeb li ngħidu li Wirt Għawdex ħadu ħsieb il-biċċa l-kbira tar-restawr li ħanaraw li naraw illum ukoll ġewwa ċ-Ċittadella. Eżatt, eżatt. Wirt Għawdex ilu minn 1981, founded in 1981. Kien propja beda bħala il-Belt il-Qadima, għadha jisimha l-Belt il-Qadima, Ġewwa hawnhekk iċ-Ċitadella. Għandu ħafna ċwievet, Ryan, qisu San Pietru qed ninħossu. Kullimkien qed jiftaħli għax ġejna ovvjament wara l-ħin tal-viżitaturi ħalli nkunu nistgħu ma niddisturbaw il-ħadd u niffilmjaw. X'kull kamra hawn, eh? Din kamra tħafret mill-Ingliżi. Di? Din tħafret mill-Ingliżi biex ikunu jistgħu jaċċessaw il-grain silos li huma kkonvertjaw għall-ilma. Ok, jiġifieri fi żmien il-kavallieri il-grain silos minn fejn kienu jiġu aċċessibbli għal Issa, infatti kif se tara hemm bokka fuq. Biss, għax huma kienu jużaw għal qamħ il-kavallieri. Eżatt. Ok, ħna Roma għandi kurżità. Impressjonanti, eh? Ara da da ikbar minn dak, jisu jinħass. Hawn tlieta, wieħed ikbar mill-ieħor, koll, eħe, mhux kollha l-istess sajż. Jiġifieri dawk kienu jaħdmu bi prinċipju li inti hemmhekk jitfgħu il-grains. U hawn ma kienx imnif, kienu mnifdin? Le, ma kinux imnifdin. Hawnhekk nifduh l-Ingliżi wara xi mbagħad bdew jiżgħu ħall-ilma.

għal min ikun qed jagħmel il-mixja taċ-Ċittadella kif taslu f'din il-parti u taraw dawn jisom ħodbiet, dawn huma lotjien tas-silos. ta' tliet silos ta' żmien il-Kavallieri li kienu jintużaw għall-qamħ dak iż-żmien imma mbagħad fi żmien l-Ingliżi ġew ikkonvertiti għall-ilma u baqgħu jintużaw għall-ilma sal-2004. Wara li skoprejt ftit oħra dwar il-Katidral ta' Għawdex u ċ-Ċittadella, irħejt ilha lejn ix-Xlendi. Fit-tieni parti tal-programm ser inlaqqagħkom ma' waħda min-nisa imprenditriċi l-aktar reżiljenti Għawdxin u nispiċċa l-mawra tiegħi fil-gżira tat-Tliet Għoljiet b'kunċert mill-isbaħ tal-grupp Etnika.